א גוטן אוונט, ליל שישי, פרשת וישלח, און די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט דורך ידידי הרבני החשוב ר' נפתלי צבי קלאגסבראן, ברוך השם מ'האט זוכה געווען א געהאט א יונגעלע בעיבי, א געזונטע ברוך השם ער איז אזוי פרייליך און ער דאנקט דעם אייבערשטן, און ער וויל מיך ארויסגעבן א, ער האט מיך געזאגט איך וויל דיך געבן א שקויעך, זאג עס אויף דיינע ווערטער, א שקויעך פאר דיינע שיעורים, ווייל ס'ממש, ס'האט מיך ממש אריינגעלייגט אזא מין אהבת התורה. ער זיצט און יעדן טאג פארברענגט ער, פארברענגט נישט, ס'איז נישט קיין פארברענגען, ער זיצט און ער זיצט און ער הערט אויס דעם שיעור פון אנהייב ביזן סוף, און ער לערנט אויפן וועג, אויפן גייענדיג בלעכט זיך ביי די רבי שרבעכ ק מעכו, און ס'איז ממש האט אים אנגעפולט די טאג מיט תורה, און ער האט געהאט א יונגעלע בעיבי, זיין ערשטע קינד, זיין בכור, און ער איז ממש פרייליך, און יעצט עז ווי ספיעק, היינט ביינאכט איז די וואכנאכט, און מארגן איז די ברית, זאל זיין טאקע בשעה טובה ומוצלחת. און זאל אויסוואקסן א געזונטע ערליכע נחת און מיט מיט העוסקים בתורה ובמצוות זאלן געבן אידיש נחת געזונטערהייט זיין יונגעלע זאל זיין א זכות פאר אים און זיין ווייב נפתלי צבי בן שרה זיין ווייב רייזל בת ברוכ'ל יענטא מלכה און זיין קינד וואס דערווייל הייסט תינוק תינוק תינוק בן רייזל. אויך איז עס נתנדב געווארן דורך א אנדערע ידיד מיינע וואס מאכט היינט בר מצוה זיין זון זיין בן יחיד'ל בין אנ ש הקדושים הערשעלע, מזל טוב מזל טוב, און אויך איז עס געספאנסערט דורך מיין ידיד נאמן ר' יוסף מאשקאוויטש, יעדער ווייסט ווער יוסי מאשקאוויטש איז, יוסי מאשקאוויטש איז א סוויטהארט און א פרענד פון יעדער איינער וואס קען אים ווייסט אז ער איז זיין בעסט פרענד. יאסי מאשקאוויטש, איך געדענק זיינע עלטערן, זיין טאטע מאמע זענען געווען הייליגע צוקער זיסע אידן, איך פלעג, ער איז יאסי איז גערשי'ס ברודער, איך פלעג ארויף גיין צו זייער הויז שבתים אין בארא פארק, ניין? אונז פלעגן, ער פרעגט א תשובה, זיין צו א גוטע קשיא, זעט, ס'איז א ענליכע זאך. פלעגט ארויף גיין דארטן און משמח זיין די עלטערן, סאו זיין מאמע'ס יארצייט איז געווען די וואך זונטאג י' כסלו, סאו וויל ער די שיעור זאל זיין געספאנסערט לעילוי נשמת אמו שרה יוטה בן רבי יוסף, און אויך שטייט צו די באס איין, די גאנצע באס איין איז א גאנצע וואך חאלעמויל, און אויך מיין ידיד נאמן, און דא איז א טשאבא אייניקל, מיין קאזין, א חבר פאר גאנץ כלל ישראל ר' יאסי ארגל וואס ער איז יעצט געווען אויף מסחר ער האט געדארפט פארן און ער איז אויך געווען אין ארץ ישראל ער איז געווען אין ירושלים ער איז געווען אין צפת ער זאגט איך האב געהערט דיין שיעור ווי איך בין געגאנגען. ווי איך בין געגאנגען, עס מוז זאגן נאר פלאץ א נאמען, זאג מיך מילאן, איך וועל דיר זאגן וואס צו האבן געלערנט דארטן. און פרעג איך אים, וואס צו האבן געלערנט? זאגט ער, יא, וואס דו האסט געלערנט דארטן. דו האסט פארגעלערנט אין מילאן, דו האסט פארגעלערנט אין צפת לעבן די בת עין, האסט פארגעלערנט אין ירושלים, איך האב געזען אין אלט שטאט האסטו פארגעלערנט, און ער האט נישט געקענט זיך גענוג באזעטיגן, ער האט געטראפן דער צדיק רבי יצחק סעגאל, האט ער אים געזאגט אז איך וויל זאגן פארן רעבן זאגט ער אז איך לערן, איך האב מיך געזעצט לערנען. אזוי? זאגט ער יא, איך האב געזאגט אים, ס'איז דא א איד, זאגט ער, הייבט אן מסביר זיין, יואלי לעבאוויטש, און ער לערנט פון חק, כ'האב געהערט, כ'האב געהערט, אסאך מענטשן האב איך שוין געהערט, האט ער געזאגט, ער האט שוין געהערט פון אסאך מענטשן, ס'איז א גוטע זאך, ער האט זייער שטארק הנאה געהאט, ער זאגט, האסט געמוזט זען ר' יצחק שמייכל, ער האט געהאט א ריזיגע שמייכל, ער האט זיך אזוי געפרייט צו הערן דאס, און. נאך א גריס האב איך באקומען פון א איד אין לאנדן, עס איז געווען ביי א חתונה, זעט איר ווי אונזער ידיד ר' שלומי דאסקאל, באוויסטע משמח אלקים באנשים, זיצט מיט א גרויסן טעבלעט ביים טיש, און מיט אזא שמייכל און פנים, מיט א טעבלעט ביים טיש אזוי, ער זעט זיך אין א זייט אזוי, וואס איז די שמחה, וואס זעט ער, וועלכע קליפ האט ער שוין געזען דארטן, גייט זיך ארבייגעבען, ער הערט צו, ער האלט מיט, דעם חק שיר אויפן גרויסן טעבלעט אזוי קיין שום בושה, פארוואס זאל עס זיין א בושה? פארקערט ער איז שטאלץ, האב איך געזאגט פאר די איד זאגט מיך עס מיט אזא מין דערהער, קוק אן אפילו שלומי, אבער געס וואט, שלומי דאסקאל האט מיך געקאלט איינע פון די ערשטע שיעורים האט ער מיך געקאלט מיט א שמחה רבה, ער לערנט שוין חק שוין די לעצטע צען אדער צוועלף יאר אפשר מער, יעדעס יאר פאר ראש השנה פרובירט ער צו רעקרוטן נאך אידן פאר זיין בית מדרש און פאר דאס, איר ווייסט דאך ח כ האט ער געהאט אזא סטיגמא, ח כ איך ווייס נישט, נישט יעדער איינער האט געוואלט, אה, זאג מיר עפעס דעיוו, איך ווייס איך האב באקומען פאון קאלס פון אלע מענטשן וואס איך האב אייביג געהאלטן אין איין, זאגט ער שלומי איך לערן ח כ, מיינסט עס אמת'דיג ברוך השם, וויאזוי וואס, זאג מיר יואלי לעבאוויטש האט אנגעהויבן פארלערנען ח כ. ער זאגט מיר די האסט נישט קיין אהנונג וואסערע מצוה וואסערע זאך די זכות די האסט, ער האט מיך זייער שטארק זייער אסאך חיזוק געגעבן און אויסגערינט, סאו שכוח שלומי. און נאך האב איך באקומען א לאנגע טעקסט מעסעדזש פון איינעם וואס האט פארציילט אז ער מיט זיין ווייב זענען געווען אין קאר און זיי האבן גענומען איינעם ליידער לא עלינו ולא עליכם צו א לוויה, יענער איז געווען א אונן און האב איך צומישט און געאפערט א באנענע, געוואלט מאכן א ברכה זאגט ניין מען מאכט נישט קיין ברכה אונן. ער איז געווען אזוי צובראכן, ער האט נאך קיינמאל נישט געגעסן אן א ברכה וואס, ער איז געווען זייער דערשראקן און זייער טרויעריג, ער קען נישט לערנען, ער קען נישט דאווענען, האט אים דער איד פארציילט די מעשה וואס אונז האבן פארציילט דא אין איינע פון די פריערדיגע שיעורים, וועגן די הייליגע רבי אלימלך און רבי רבי זישע אין תפיסה, עיין שם. וועלכע שיעור איז געווען? צוויי טעג צוריק? איינע פון די וואך, קוקט עס נאך, עיין שם, מען טאר ארויף לייגן, און ער זאגט אז מען ברענגט א שטארקע חיזוק, כאטשיג מען קען נישט, איינער וואס איז פארלוירן יעצט איינער וואס איז נישט אזוי ברענגט צוריק קיינעם, אבער ער האט כאטשיג געזען א שטארקע חיזוק אין דעם אז יעצט דארף מען מקיים זיין די מצוה פון די הלכה, נישט צו טון א זאך וואס ער ווייסט מען דארף אלעמאל טון. נאך א זאך, יעצט גיי איך שטעלן א חידה. איך הער שטעלן א חידה, איך פרעג א קשיא, און דעם נעקסטן שיעור וועט מען עס ענטפערן. ביזדערווייל קען יעדער געסן, און ווער ס'געסט באקומט א פרייז. וואס איז די קוועשן? אזוי ווי ס'קומט יעצט די הייליגע יום טוב. וואס? כ א אלף כסלו, זייער גוט. און אונז ווייסט מען דאך אז כ א אלף כסלו מאכט מען א סעודה סיי אין סאטמאר און סיי אין סאטמאר. און. יעדער איינער פרייט זיך מיטן רעבינס הצלה, איז כ ו אלף כסלו געווארן א יום מיט די פגרה, איז די קוועשען איז אזוי, ווען איז די רבי אויסגערייזט געווארן? וועלכע יאר? דאס איז נישט די קוועשען, די קוועשען איז ווער האט געמאכט די ערשטע סעודה כ ו אלף כסלו? איז דא לאז איך עס בעזהשם ביים נעקסטן שיעור. העמער עס ענטפערן און ביזדערווייל ווער ס'געסט עס גייט באקומען א פרייז. אקעי וואס די פרייז וועט שוין זעהן. ספיריטשעל פלעזשער. ספיריטשעל פלעזשער. אקעי. שוין. עד כאן פאר ליל שישי. ס'איז נאר זעקס און צוואַנציק פסוקים מ'קען נישט אנפילן מער ווי דעם. מ'האלט שוין יעצט ביי זיבן און א האלב מינוט. אקעי. זאגט די הייליגע תורה, וישלח ל' בית פסוק ל'. דא האלט מען שוין אינמיטן יעקב מיטן שר פון עשיו דער מלאך ראנגלען זיך ארום, און ער כאפט אים אן ותקע בכף ירכו, וישאל יעקב, און יעקב פרעגט אים, ויאמר און זאגט אים, הגי דנא שמך, זאג מיר דיין נאמען, ויאמר האט אים דער מלאך געענטפערט, למה זו תשאל לשמי, פארוואס פרעגסטו מיין נאמען? וברך עושה שם און האט אים געבענטשט. זאגט רש י למה זה תשאל אין לנו שם קביע אונז האמיר נישט קיין באשטימטע נאמען. ס'איז אזויווי איינער וואס האט געפרעגט אמאל, איינער זאגט אמאל אז זיין רבי איז א איז א איז א גרויסע עם הארץ. וואס הייסט? זאגט ער ער ווייסט נישט וועלכע פרשה ס'גייט, יעדע וואך זאגט ער אן אנדערע פרשה. וואס איז פשט? יעדע וואך טוישט זיך די פרשה. סאו יא די וואך האט ער געזאגט סגייט פרשת ויצא נעקסט וואך גייט וישלח נו וישב סאו ס'טוישט זיך עז איז, די זעלבע זאך מיט די מלאכים לויט זייער שליחות ווערט זיין נאמען געטוישט סאו וואס פרעגסטו מיר יעצט דעם נאמען דא איז נאך אסאך פשטים אויף דעם וואס ס'מיינט די פארוואס ער האט געזאגט למה זה תשאל על שמי פארוואס פרעגסטו מיין נאמען ויברך את השם און ער האט אים געבענטשט דאס איז געווען די שר של עשיו האט אים געבענטשט און האט אים בעיסיקלי מודה געווען אז די ברכות וואס עשיו וואס יעקב האט גענומען איז קומט זיך אים. ויקרא יעקב שם המקום, יעקב האט אנגערופן דעם נאמען פון דעם פלאץ, פניאל, כי ראיתי אלקים, איך האב געזען דעם מלאך אלקים פנים אל פנים, ותנוצל נפשי, און כ'האב געראטעוועט מיין זעהל. כ'האב פארגעסן תרגום, ישאל יעקב ואמר, חבי' כען שמך? ואמר, למה דנן עד שאיל שמי? וברוך יעשי תמם, און די נעקסטע פסוק, יקרא יעקב שמו די עשרה פניו, הרי חזיתי מלכו די השם, וועסט אזוי די מלאך השם, אפים באפים, וישתזוויזז נפשי. פסוק ל ב, ויזרח לו השמש, און ס'איז געשיינט, אויפגעשיינט געווארן פאר אים די זון, זאגט שוין רשי פאר אים, ס'מיינט צו זאגן, די פשוטע פשט איז פלעין אז ס'איז א ס'איז א לענגוויטש מען זאגט פאר אים האט זיך אויפגעשאנען די זון, נישט דווקא פאר אים, פאר אים יעצט, די מעשה רעדט זיך פון אים, ס'האט אויפגעשאנען די זון, אבער נאך א פשט איז פאר אים האט זיך אויפגעשאנט אביסל פריער, ווייל פאר זיין, פאר אים ספעציפיק ווייל פאר זיין אפי', פון דא זעהן מיר אונז אז זון האט הילינג פאוערס, און זעמיר שוין אין פרשת וירא אויך אז די זון האט האט א הילינג פאוערס, היינטיגע דאקטוירים זאגן שוין אז די זון איז זייער נישט געזונט מ'דארף לייגן פראטעקשן, וואס וואס די עולם כאפט נישט אז די פראטעקשן וואס מ'לייגט איז נאך נאך סאך מאר דעינדזשערעס ווי די זון אליינס, פארשטייט זיך אז אז מ'זאל נישט עקספאנדן צו שטארק די זון ווייל וואסערע קעמיקעלס ס'ליגט אינצווישן די זון און ערד דא איז די פראבלעם, אבער די זון די זון אליינס איז א זאך וואס ס'מאכט געזונט סא יענעם הייסט עס זינד, געזונט. אבער די די פראטעקשן די עס פי עף די רוב, דארף וויסן וועלכע, רוב פון די וואס האבן פערעבענס און זיי האבן נאך אנדערע קעמיקעלס וואס זענען זייער שלעכט פאר די סקין, און ס'ברענגט צו צו חלילה וחס צו צו סקין איז עס. סאו, מ'דארף וויאזוי הייסט עס ליינען. סאו דא זעסטו א באפעלערשע פסוק אז די זון האט אויפגעשיינט פאר אים אים אויסצוהיילן, כאשר עבר את פניו, אזוי ווי עס איז אריבערגעגאנגען פניו, והי' צליה על ירכא, און ער איז געווען הינקעדיג, ער איז געהינקט אויף זיין דיכט, ס'איז דא נאך א פשט והי' צליה אז יעצט האט ער ריעלייזט, ביז יעצט איז ער געווען געליגן דארטן, אזוי ווי די זון איז ארויסגעקומען, איז ער געווארן אביסל אויסגעהיילט, האט זיך אויפגעשטעלט און געזען אז עס הינקט, נאך א פשט איז ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט שוין נישט געהענגט, אבער וואס די פשט איז אז די זון מיט די הענגונג האבן געהאט צו טון איינעם מיטן צווייטן, זאגט רשב י צליה הוי צליה כשזרחה השמש, ער ער ווען די זון איז אויפגעשיינט האט ער געזען אז ער איז צוליין, און די מדרש אגדה זאגט דארטן והזרח לוי פאר זיין געברויך לרפא איז עס ארויס און צו היילן. און נאך נאך א זאך וואס עס שטייט דארטן אין רשי, ועושן שעות שמיהר לשקוע בשבילו כשיוצאים ביי שובע, די שעות וואס האט זיך געיאגט שנעל צו צוקומען די שקיעה דעמאלטס ווען עס איז געווען ביי שובע, מיהר לזרוח בשבילו, האט זיך יעצט צוגעיאגט אויפצושיינען וועגן אים. האב איך געטראכט א רמז צו דעם, אסאך מאל ווען א מענטש איז געווארן טראומעטייזד אמאל, דארף מען צוריקקומען צום זעלבן פלאץ און די הילינג געשענט דורך דעם זעלבן באותו מקום ובאותו ס'דארף צוריק קומען אויפן זעלבן מהלך, און יענץ אליינס ווערט די הילינג, מען רעדט נאכאמאל איבער יענץ, און דאס מאל אויף א געזונטע וועג, און ס'ווערט געהיילט. סאו, כ'ווייס נישט וואס האט צופיל צו איינס מיטן צווייטן, באט מ'זעט מהלך, ושם שם שם. אקעי. איז די נחלי שמשו כד עבר יעספניאל, והיא מתלה על ירחון. על כּן, וועגן דעם, אויך ליבע בני ישראל, זאָלן ייִדישע קינדער נישט עסן, עסן גיד הנשה, דער גיד הנשה, דער, דער אָדער, וואָס האָט זיך אַוועקגערוקט, הנשה איז לשון פֿון זיך אַוועקגערוקט, רשי זאָגט אַזוי ווי פֿאַרגעסן, ווען ער פֿאַרגעסט, וואָס איז געשען? דער טאָט האָט זיך אַוועקגערוקט. מנשה, כּנשני. יא? ווי זאגט מען האדער אין לאך, לא נתנשי מנח ולא נתנשי מנח, פארגעסן, זאל נישט אוועקרוקן זיך פון מח, זאל בלייבן פאוקעסד, סאו גיב די הנאה של די אדר וואס האט זיך אוועקגערוקט, אשר על כף הירך וואס איז אויפן לעוועל פונעם דיך, עד היום הזה, ביזן היינטיגן טאג, זאל פרעגן עני בוטשער א היימישע בוטשער, געב מיר אביסל גידענע ווי שיך ברויך א גידענע ווי שיך סענדוויטש, נאופ! פארוואס? וועגן א מעשה וואס איז געשען פֿיר טויזנט יאר צוריק.

קאפיטל לג, וישא יעקב, און יעקב האט זיך אויפגעהויבן איין אויף זיינע אויגן, וירא און ער האט געזען, והנה, עשיו בא, זיין ברודער עשיו קומט, ועמו און מיט אים ארבע מאות איש, די פיר הונדערט מענטשן, ויחץ עשיו אל אדם, און ער האט צעטיילט די קינדער אל לאה, א חלק מיט לאה, ואל רחל, און רחל, ועל שתי השפחות, און די צוויי דינסטן, איז קו יעקב איין אוי. ער האט אויפגעהויבן זיינע אויגן וחזר און ער האט געזען וואו עשיו עשה און עשיו קומט ועמו און מיט אים ארבע מאה גברא פיר הונדערט גיבורים מענטשן ופלג יז בניה און ער האט צוטיילט זיינע קינדער אליה וארחל ועל תרתן לכן נסים און זיי צוויי דינסטן. כ'האב פארגעסן די פריערדיגע רש י זאגט על כף הירך פלפא, פלפ. פּולפּ מיינט צו זאגן די פעטע חלק פון די פון די פון די גוף, פּולפּ. אזוי ווי ווען איינער עסט אראנדזשעס מיט פּולפּ, אין פרענטש הייסט עס לפולפרי. ואת ל א יא, וישם את השבחות, און ער האט געלייגט די דינסטן, ואת ילדיהן, און זייערע קינדער ראשונה ערשט, ואת לאה און לאה וילדיה און אירע קינדער אחרונים נעקסט, ואת רחל ואת יוסף, און רחל האט ער געלייגט מיט יוסף, אחרונים, די לעצטע לעצטע לעצטע, אזוי ווי רש י זאגט אחרון אחרון חביב. ושב ויעש לחינוסה ויעש בנין קדמייסו, ויעש לאה ובנה בשרהם, ויעש רחל ויעש יוסף בשרהם. והיא ובא לפניהם, און ער איז אריבערגעגאנגען פארנט פון זיי, יעקב איז געגאנגען אין פראנט, וישתחי ארצה, און האט זיך געבוקט שבע פעמים זיבן מאל עד גשתו ביז ער איז אנגעקומען אדורך אויף ביז זיין ברודער, אויף דעם שטעלט זיך שוין א סאך שאלות וואס דער זוהר הקדוש פרעגט וואס האט מען געלערנט וועלכע ווען האט מען עס געלערנט דאס? ווען? ניין יא? ניין יא יעקב ויעקב יא ס'איז אמת די די די די זוהר פרעגט דארט ווי קען זיין אז מ'זאל זיך בוק מ'זאל זיך בוקן פאר רשע וואס ארבעט די בעל עבודה זרה מ'זאל בוקן פאר אים מ'טאר דאך געהעריג בל יעבור. נאר פארציילט ער אז ער האט זיך געבוקט פאר'ן אייבערשטן, און אויף דעם האבן מיר אראפגעברענגט די מעשה וואס שטייט אין מסכת קידושין עיין שם אין דף קט, אז ס'איז געווען א א א שי ד אין דער עיר וואס האט זיך געבוקט זיבן מאל, ס'איז געווען זיבן שמונת, די זיבן מאל פון שמונה עשרה, על כל פנים ער האט זיך געבוקט זיבן מאל ווילאנג ער איז אנגעקומען צו זיין ברודער, עד גשתו איז אנגעקומען האט ער געזען עד אחיו, ס'איז שוין נישט עשו, ס'איז זיין ברודער, אלע קליפות זענען אוועק געגאנגען פון דארט. אתה עשית לי מצער תצריין ווי מ'האט נעכטן געלערנט אין זוהר. האב איך אמאל גערעדט פון מיין טאטן, אתה עשית לי מצער איז די צרות וואס וואס די ברענגסט מיך צו, פראטעקסטו מיך פון, זאגט ער איז די ראשי תיבות, אתה עשית לי מצער איז סמ מ אלף למד, וואס איז די סמ מ? און סטרעיט איז עס איסלאם. אט דאס הייסט עלי מצער, אפהיטן פון די קליפות פון איסלאם. דאס פון שבת גערעדט. הו הו, דא גייט זיך אנהייבן די חרם. כ'מיין זיי רעדן נישט קיין אידיש. פאריאר האט זיך, חוץ מיינע טעלעקארטער אויב זיי וואטשען עס, קען זיין זאל זיך אויך ברוגז זיין. אללאה אקבאר! אללאה ניסים! אללאה פורקאן! וירוץ עשיו לקראתו, און עשיו איז געלאפן אנטקעגן אים, ויחב קין, און האט אים געהאלזט, ויפול על צווארו, און איז געפאלן אויף זיין קאפ, וישא קין, און האט אים געקושט, ויבכי, און זיי האבן ביידע געוויינט. וישא קין, ויחב קין, אז ער האט זיך, נאך די אלע בוקן, איז אוועקגעפאלן אלע קליפות, האט ער זיך אנגעפילן מיט רחמים, רש י זאגט, נתגלגל לי רחמיו, ווען ער האט געזען ער בוקט זיך די אלע בוקעכצעס, און ער האט וועש אקעי אונטערן געקושט, זעהסט אז אויף די וועש אקעי שטייט א פינטל אויף יעדן אויף יעדן אות, אויף דעם איז דא אסאך פון מיני דרשנים אויף דעם, ס'דא וואס זאגן אז ס'איז נישט געווען קיין עכטע קוש, און דער מאמר איז געווען אז ניין ס'איז געווען עכטע קושיות, ווייל רבי שמעון בן יוחאי זאגט הלכה היא בידיעה שעשיו שונא יעקב, די אמת איז אז עשיו איז א שונא פון יעקב. אלא שנכמר איר רחמיו בעושה ש ונשקה בכל לבו, דא איז געשען א זאך אז ער איז געווארן אינגאנצן הארץ ארויסגעקומען און ער האט באמת אים געקושט מיט זיין גאנצן הארץ זאגט רבי שמעון בן יוחאי, אן אנדערע מדרש וואס זאגט אז זיין הארץ איז געווארן געדענקט זיך איידער הארט ווי א מארמארשטיין און עפעס איז געשען. זיין ציין איז אריין אזוי ס'איז א סקערי זאך וואס שטייט אין מדרש און וירק וועגן דעם האבן זיי געוויינט און האבן באגערט א הערליכע נעימות פון אונזער אלעמען באקאנטן באליבטן מיין ידיד נעימות ר' חיים אברהם טוט א הערליכע נעימות דו ווייסט דאך אז ער לערנט א גאנצן טאג און ער האט הערליכע רמזים מיט שיינע תורות ס'איז אלעמאל שער טומעט מיך אז איך שיינע ווערטער דא, האב איך עס אפילו אראפגעשריבן דא. געדענקסט האמיר געלערנט וויאזוי ער זאגט דארט אין עשיו ביי כ ק די ברכות ויאמר הכי קרא שמו יעקב יעקבני ז ע פעמיים, און דא שטייט אז ער האט זיך מוחל געווען פאר די ברכות. סאו וישא כ י, דאס איז די אותיות וועגן דעם שטייט דא פונטעלעך ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני. דאס איז, זעסטו? הערליך, ניין?

אַ גאַף אַ װײ און געהאָק און פֿאַלץ אַ װאָרײ ונאַשקײ איר בכור און זײ האָבן געװײנט פּסוק ה' װיסעו אַז אײנער װעט אױפֿגעהױבן זײַנע אױגן װײַער און געזען את הנשים די פֿרױען דאָרטן ואת הילדים די קינדער װיאָמר ער האָט געזאָגט מײילה לך װער זײ װער זײ צו דיך װיאָמר האָט ער געענטפֿערט ה' ילדים איצט ער רעדט נישט גאָרנישט װעגן די פֿרױען ער גערעדט גלײַך די קינדערלעך אשר חנן אלקים את עבדיך װאָס דער אײבערשטער האָט מיך האָט מיך געגעבן

יוסף האט געוואלט פראטעקטן זיין מאמע רחל, ער האט געטראכט מיין מאמע איז א געפאר ס'איז טויער, און כ'האב מורא דער רשע העט זאגן, אה, איין מינוט ווייז מיר, דו ווילסט עכט כ'זאל דיך איבער, כ'זאל דיך מוחל זיין? גיי בעט דעם, ניין, האט זיך יוסף געשטעלט אזוי, און ווען יענער האט עס זוכה געווען צו די ברכה, זאגט רשי, פון די ברכת אלה עין, ווייל ער האט מיט זיינע אויגן, ער האט פארשטעלט די אויגן, ס'זאל נישט זיין קיין עין הרע אויף רחל. איז קרייב וואס אף לאה און בנה איז גידי און בשר קען קרייב יוסף און רחל און נאכדעם האט זיך יוסף און נאכדעם רחל איז גידי און זיי האבן זיך געוויגט ויאמר און ער האט געזאגט מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ווער איז די גאנצע מחנה די די דאזיגע מחנה וואס קומט מיט דיר וואס איך האב באגעגנט וואס פעלט דיר עס אויס ויאמר האט יעקב געזאגט למצוא חן בעיני אדוני כדי צו טרעפן ליבשאפט אין די אויגן פון מיין האר ואמר מן לך כל מה שרית עדו בארורית ואמר לה אשכחו רחמים בעיני רבוני ויאמר עשיו האט עשיו געזאגט יש לי רב איך האב אסאך אחי מיין ברודער יהי לך אשר לך זאל זיין דיינס זאל זיין פאר דיר וואס זיין פאר דיר מיט דעם שטות זעהט מען פון דעם ארום אז זאגט רשי אז ער האט מודה געווען אויף די ברכות זאל זיין פאר דיך וואס איז זיינס ס'קומט זיך דיר. ואמר עשיו איז לי סגי איך האב אסאך אחים מיין ברודער אצלח בידי לך קענסט האלטן דיינס ויאמר יעקב און יעקב זאגט אל נא נא נא האלט האלט נישט צוריק די אם נא מצאתי חן בעיניך אויב כ'וועל טרעפן חן אין דיינע אויגן ולקחת מנכסי בין ידי זאלסט נעמען מיין מתנה פון מיין האנט כי על כן ווייל וועגן דעם ראיתי פניך ראיתי את פניך, האב איך געזען דיין פנים, כראות פני אלקים, אזוי ווי איך האב שוין געזען די פנים פונעם מלאך, אזוי חשוב ביסטו מיר, מיט דעם האט ער געוואלט מודיע זיין אז ער קאמיוניקעט, ער זעט זיינע מלאכים, איך האב שוין געזען דיין שיער אויך, אזוי איז די עשו כאפן א שטיקל א שרעק דא, און נישט אפילו וועלן אנהייבן מיט אים צוריק, ותצייני, און אויך ווייל דו האסט מיך באוויליגט, וועגן דעם דארפסטו נעמען די מתנה, זיי צו ווייזן אז דו האסט מיך באוויליגט, ותצייני, זאגט רשי, אפיעזמענט בלעז.

מיין געשאנק וואס איך האב, נאר נעם איך בעט דיך עס ברכתי מיין געשאנק וואס איך האב געשיקט דיך צו גריסן, אשר ה ווייסט דאך וואס איך האב דיר פון דיר געברענגט, כי חנני אלקים ווייל די אייבערשטער האט מיך באשאנקען מיט רייכטום, וכי יש לי כל, און ווייל איך האב אלעס וואס איך דארף האבן, ויפצר בי און ער האט זיך שטארק איינגעבעטן, ויקח און ער האט עס גענומען. אויב איז דווקא יא יא יא יא שטארק שטארק אקעי געב אהער, קבל קען יעצט תקריב תתתו אליך. והרי ר' חיים אלי' קדם השם ברא איז לקולא ועסקא ביה וקבל און האט עס אנגענומען אזוי ווי עס שטייט אין רשי כולם דרשו ברכת שלום נעם עס שקוראים בלעז סאלוטער סאלוט דער זאגט סאלוטער איך וויל מאכן א סאלוט סאלוט מיך אוו זי ברכותי מאן סאלוט ווייטער.

אדוני יודי', יעקב זאגט פאר עשו, דו ווייסט, מיין האר ווייסט, כי הילדים רכים, די קינדער זענען נאך יונג, דעמאלטס איז נאך די עלטסטע קינד געווען צוועלף יאר אלט, ראובן איז געווען צוועלף יאר אלט דעמאלטס, קינדער זענען נאך יונג, והצאן והבקר עלות עליו, און דפוקים יום אחד ומעסיק על הצאן, די שעה וואס די רינדער זענען יונג און איך דארף האבן רעספאנסעביליטיס אויף פיר און פאר מער, איך קען זיי נישט הייסן יעצט מען גייט לויפן צוזאמען, און חס ושלום איך וויל נישט מען זאל זיי צעקלאפן און צוהיילן אין איין טאג ווען מייסד קאלע צאן וועלן אלע שאף שטארבן, ואמר אלי רבינו יודא אריי יענקאיו, יענקאיו, זענען קליינע קינדער, רקיחן, יונג, ואנו בשורה מניקתא אלי, און די די די די ליטל בעיביס פון די ציגעלעך, ואם אתחכינו יום אחד

יעבור נא אדוני לפני עבדו, זאל מיין האר אריבערגיין פאראויס, דו גיי פאראויס, ואני אתנהל לאיטי, איך וועל גיין לאט לאט, ווי מען זאגט, צוביסלעך, לרגל המלאכה אשר לפני, לויט צוגעפאסט לויט די פיס פון די בהמה וואס איך האב פאר מיר, לרגל הילדים, און לויט די פיס פון די קינדער וואס קענען נישט גיין שנעל, עד אשר אבוא אל אדוני שעירו, ביז ווילאנג איך וועל אנקומען צו מיין האר דארטן אין שעיר, כאטש איך בין נישט געגאנגען ביז שעיר, ער מיינט זאגן טאוערדס שעיר. דאס דערמאנט מיך א מעשה פון, דאכצעך מיר פארציילט הרב יונתן אייבשיץ, ווען ער איז געווען א קליינע יונגעלע, האט ער, האט זיין טאטע באמערקט אז זיין שיך איז שוין צוריסן, זאגט ער אים, איך פארשטיי נישט, דו האסט מיר געקויפט די שיך די זעלבע, די זעלבע צייט, פארוואס איז שוין דיין שיך שוין צוריסן? האט ער אים געענטפערט, טאטע, יעדע טריט וואס דו נעמסט נעם איך צוויי טריט, סאו איך האלט שוין ביי דאפעלט טריטן. סאו איז דא. האט ער געזאגט פאר מיינע קינדער האבן נאך האבן אנדערע א מאן פון טריט סאו לאמיך מיטגיין מיט זיי, פון דא זעט מען אויכעט, כ'ווייס נישט אויב ס'שטייט ערגעץ באט כ'טראכט סתם אזוי, חנוך לנער על פי דרכו, קענסט נישט יעצט זאגן לויט ווייל עשו גייט יעצט מוז איך יעצט, דו מוזט טון אזוי ווי ווייל יענער ווייל די מוסדות האבן אפגעמאכט, א יעדע קינד האט זיין וועג ווי אזוי מ'דארף גיין, און יעקב האט געוואלט דאס מיט דעם ווייזן דא, אז דאס אז מען דארף גיין אלע צוזאמען אויפן זעלבן דאס איז אייסאף, אז דאס אז מען דארף האבן א פ מען זאל קענען יעדן איינעם האבן די פערסאנעל אטענשאן דאס איז יעקב, לאמיך גיין אויף זיין וועג, לאמיר זיך אראפ לייגן צו די קינדער און לאמיר גיין דעם וועג, אקעי סתם אייגענע פשט, טאמער איינער זאגט עס שרייבטס אריין טאמער נישט דרוקטס עס אויף מיינע יעיבאר כעין רבוני קדם אוודאי ואנא אדבר בניח לרגל אבידתא דקדמאי ולרגל יאנקאי פאר די יוניקע עד האייסע לבשר רבינו לסייע. ויאמר עשיו הציגנו עמך מן העם, כ'וועל יעצט שטעלן פאר דיך פאר העלף מן העם אשר איתי פון די מענטשן וואס זענען מיט מיר, אוי האבן די דאקטערס געזאגט לאמיר זען עס פעלט מיר נישט אויס, אה, עמך צו חיים בעיני אדוני, לאמיר טרעפן ליבשאפט אין די אויגן פון מיין הער, דו זאלסט מיך יעצט גארנישט העלפן, דארפסט מיך גארנישט העלפן, ויאמר עשיו אשבע ק אן עמך. אמחה מרבם אשר איתי ויאמר למה זה אמצע חן בעיני אדוני. פריער שטייט על אדוני שעירו, איך וועל גיין צו מיין הארץ שעיר, למעשה זעהן מיר ער איז נאר געגאנגען ביז ביז סוכות נישט ביז שעיר, סאו יעקב איז ליגנט, שטייט דא אין רשי אז ניין אז באמת יעצט איז ער נישט געגאנגען, ווייל עמער ס'גייערליך וועלן מיר גיין, בימי המשיח, שנאמר וואס ס'שטייט, ווי שטייט עס אין עובדיה, וואס מ'האט געלערנט די וואך אין דף תורה, ועלו מושיעים בהר ציון, דאס דעמאלטס שטייט אז מושיעים, ווער איז מושיעים? משיח מיט די זיבן רועים, אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד, אלע צאמען, עמער ארויפגיין דארטן, צו לשפט את הר עשיו, גייט מען ארויפגיין צו סייר דעמאלטס, סאו דאס האט ער געמיינט צו זאגן אז איך וועל נאך אנקומען צו סעיער, דאנט ווארי, עט די ענד אוו דעיס וועל איך נאך אנקומען דארטן. ואמר איז אש בוקעה אני מכוון עמוד עמי ואמור למה דנן אשכח רחמים ואיין רבנים וישוב ביום ההיא עשיו לדרכו צעירו און ער אליינס האט זיך צוריק געקערט שטייט רשע עשיו לבדו האט זיך צוריק געקערט אליינס אויף זיין וועג צו סעיר, און וואו זענען די פֿיר הונדערט מענטשן געגאנגען? זאגט רשי, אז זיי האבן אלע אפגעפוצט פון דארטן, איינס ביי איינס, און דער אייבערשטער האט זיי צוריק באצאלט. ווען? ווען עס איז געווען שפעטער, שטייט ביי דוד המלך'ס צייטן דארטן, מען האט אויסגעהארגעט אלע חברה פון עמלק, נאר פֿיר הונדערט מענטשן האבן זיך געראטעוועט דארטן, איז געווען די נשמות פון די פֿיר הונדערט מענטשן וואס זענען אוועקגעגאנגען פון עשיו, האט די אייבערשטער זיי ארויס געראטעוועט פון דעמאלטס. זייער אינטערסאנט. ויעקב וישב ותב ביום ההיא עשו לארכה לסי' ער איז געגאנגען צו זיין וועג צו סי'. זאגט פסוק י ז. ויעקב נסע סוכותו און יעקב איז האט זיך געצויגן קיין קיין סוכות ויבנה לו בית און האט זיך געבויט א הויז ולמקנאים פאר זיינע שעף עשה סוכות האט ער געמאכט א באד על כן קרא שמה מקום סוכות האט ער אנגערופן דעם פלאץ סוכות. שטייט אין רש י אז ויבן לבית ער איז דארטן געווען פאר אכצן חדשים, א זומער, א ווינטער, א זומער. זאגט ער די רמז איז סוכות סאו סוכות איז א זומער, ער איז אנגעקומען זומער האט מען נאך געדארפט נאר א טענט אינדרויסן האט ער געקעמפט מיט א סוכה, און נאכדעם בית איז עס געווען חורף אין די ווינטער, און לקניות און סוכות דאס איז געווען נאך א זומער. אזוי לאנג עס איז געווען פאר אכצן חדשים איז ער דארטן געווען אין דעם פלאץ דארטן וואס האט געהייסן סוכות שפעטער. און איך געדענק נאך ווען מען געבויט די ברוקלין ווילאס אין וויליאמסבורג, געדענקסט די ברוקלין ווילאס? דארט לעבן פאזש, וויאזוי הייסט עס דארטן? עס הייסט נאך אלץ ברוקלין ווילאס? ניין? כ'מיין עס הייסט ברוקלין ווילאס, דארטן ביי ביי, יא? דו ווייסט ווי עס איז? אויף ווייט עוועניו, כ'דענק נאך ווען עס איז נאך, איך דענק נאך, איך געדענק נאך ווען עס איז געווען א פעלד, עס איז געווען דארטן ביימער, הערסטו? עס איז געווען ביימער, איך דענק נאך עס איז געווען ביימער דארט ווי בנין עסטרייך איז היינט, כ'דענק איך בין דארטן געווען ביימער, און איך דענק ווען מ'האט עס געבויט, און כ'דענק ווי איין טאג בין איך אויפגעשטאנען כ'האב געזען א טייך, ס'איז געווען עפעס א פראבלעם מיט די פייפינג, און פארטאגס האט עס געפלאצט און ס'איז ארויפגעקומען ס'איז געווארן א געהעריגע א ריווער דארטן, און ביז אפאר טעג איז געווען א בילדינג דארטן, און איך געדענק נאך ווען ס'איז געווען דארטן, איך בין גאנץ אלט יעצט איך דארף מיך צוריק, ס'איז געווען דארטן, קענסט גלייבן ס'איז געווען א וואלד אין וויליאמסבורג? דארטן געווען א וואלד, געהעריג ארום געגעטעד, עס איז געווען אזוי ווי סתם ביימער, ווילדע ביימער, און מען איז געגאנגען, ווען מען האט עס געקויפט האט מען געזאגט נע, עס איז אינדרויסן פון געגנט, און מען האט געבויט דארטן ברוקלין ווילאס, קודם האט מען עס געבויט זייער זייער ביליג געווען געבויט, און מען האט אויסגעראפעלט, מען האט עס פאר, מען האט געמאכט א ראפעל, יעדער האט אריינגעגעבן מיין איך צען טויזענט דאלער, און מען האט עס אויסגעראפעלט, און און די געווינערס האבן באקומען די זכות צו קענען קויפן, איך מיין א הויז איז געגאנגען דארט פאר אכציג טויזנט דאלער, אויב נישט ווייניגער, באט ס'איז געווען זייער זייער ביליג, למעשה האט מען אלעס, קודם האט מען געבויט זייער דינע זייער שוואכע הייזער, און די אונער זיך געבויט א הערליכע פאלאץ דארטן, א גארדזשעס פאלאץ, און די ברך משה דורך פארן און געזען וואס גייט פאר, האט ער געזאגט דעם פסוק, יעקב נשא סוכותו ויבן לבית ולמקנהו, פאר די שאף האסן סוכות האט ער געמאכט סוכה'לעך, למעשה איז האט ער צום סוף, מענטשן האבן געהאט טענות, האט ער איבערגעבויט אלע הייזער, זייער שיין געווען פון אים, ער האט איבערגעבויט אלע הייזער, כ'ווייס נישט צו מ'האט געטשארזשט מער פון אים, איך בין פארלוירן אויף דעם, אבער ער האט איבערגעבויט אז יעדער איינער זאל האבן בכבוד'יגע סטאקאוטס אדער וואס כ'ווייס נישט וויאזוי ס'קוקט אויס היינט, עטס קענט עס נאכקוקן עיין שם. איינער וואס געדענקט די מעשה טוט זיך אויף דיר דערמאנען? שיק אריין, לאמעך וויסן. ר' יעקב נטע, איך ווייס נישט אויב עס איז אמת געווען, אזוי האב איך דעמאלטס געהערט, איך איך בין נישט דארט געווען אין די בית משה, האסט געזאגט באט ס'מאכט סענס. ר' יעקב נטע לא סוכות איבן אולי סוג בית אלא בעיר האבות מטאלאן, על כן קרא שמו די עשרה סוכות, מ'האט גערופן אים די נאמען פון דעם פלאץ סוכות. זאגט דער פסוק ווייטער ויו ו ויבא יעקב שלום, יעקב איז אנגעקומען גאנץ שוין, דאס הייסט גאנץ, ער האט שוין געהאט אלע צרה שטים, שלום בגופו, ווייל ער איז געווארן אויסגעהיילט דאס דרשה פון פון זיין צלה'ס, שלום בממונו, עס האט אים שוין נישט גארנישט געפעלט פון אלעס וואס ער האט אוועק געגעבן פאר א מתנה, האט איז שוין אלעס שוין געווארן צוריק געבוירן במנס, שלום בתורתו, ער האט כאטשיג ער געארבעט פאר צוויי און צוואַנציק יאר איז ער געווען אוועק פון פון די בית מדרש, איז האט ער געהאט א נס אז ער האט געדענקט אלע תורה וואס ער געלערנט, און און ס'שטייט אז ווייל ער איז געווען צוויי און צוואַנציק יאר אוועק פון זיין טאטן יצחק, האט ער אויף דעם נעבעך געליטן אז ער האט נישט געהאט זיין זון יוסף פאר צוויי און צוואַנציק יאר. ויבא יעקב שלום עיר שכם אשר בארץ כנען, וואס איז אין לאנד כנען, בבואו ווען ער איז געקומען מפדן ארם פון פדן ארם ויחן און ער האט גערירט את פני העיר דארטן אין פראנט פון שטאט. קעגן איבער דעם שטאט, ועשו יעקב שלום לקרתא דשכם, און קרית שכם, ווי ביי ארדה כנען, אין לאנד כנען, בין מסעי ובין פדן ארם, און ווען ער איז אנגעקומען פדן ארם, ושרוי לקבל אהבי קרתא, און ער איז געשטאנען אין די גערידארט אין פראנט פון, קעגן איבער דעם שטעטל. ויהי כן, און ער האט געקויפט, את חלקת השדה, דעם חלקה דארטן פון פעלד, אשר נטע שם אהלי, וואס ער האט געלייגט דארטן זיין געצעלט, פון דא לערנמער אונז ארויס, זאגט דער אבן עזרא, אז צו קויפן א חלקה אין ארץ ישראל איז מען זוכה צו עולם הבא. אשר נטע שם האלף, וואס ער האט דארטן גענייגט זיין געצעלט מיד בני חמור, ער האט זיך קויפט פון די זון פון חמור, וואס איז געווען אבי שכם, דער טאטע פון שכם, במאה קשיתא, כסיתא, מיט הונדערט כסיתא, זאגט רש י כסיתא איז א געלט, א רגע, ויחם פני, איז פני איר, זאגט רש י עס איז געווען ערב שבת. ס'איז געווען ערב שבת, און במילא האט ער נישט געוואלט אריינגיין אין שבת, איז ער שוין געבליבן דארטן. אבער דא זעט מען אז ער האט געצאלט קעש, קשיטה איז קעש. קשיטה. ווייל ס'איז געטראשט ווייל ס'איז געווען אזוי ווי אוהב לסוחר. איז וואן ער געקויפט? איז זאב אין אבו בתרייז איז ער חד גדיא חד גדיא זאב אין? איז וואן ער געקויפט די אכסנא אסכקלא די פארסיי? תימן, למש קנאים, מידי דבני חמור, אוויר דשכם, במאי חרפן, מיט הונדרעט מ. פסוק כ, ויצב שם מזבח, און דארטן האט ער געשטעלט א מזבח, ויקרא לו, און ער גערופן דעם מזבח, קהל אלקי ישראל, נישט חס ושלום אז מען רופט א מזבח די נאמען אז עס איז א אייבערשטער, ס'איז נאר עטס גענומען אזוי ווען מען גייט זאגן, אזוי ווי עס שטייט ערגעץ א אנדער פלאץ, ויקרא שמו ה' ניסי, ער רופט נישט השם, ער זאגט נאר די פלאץ איז די פלאץ ווי עס איז געווען השם ניסי דאך אויך די פלאץ געווען די פלאץ וואס האט געהייסן קייל וואס מען זאל ווען מען דאס דערמאנען אז די אייבישער האט אפגעהיטן יעקב פון עשיו און פון לבן ואקם תמם ומטבחו יפלח אלהים קדם קייל אלקו לישראל חמישי קאפיטל למה ד' פסוק א' ותצא דינה בת לאה, און דינה די טאכטער פון לאה, אשר ילדה ליעקב, וואס איז געבוירן געווארן צו יעקב, איז ארויסגעגאנגען לראות צו זען בבנות הארץ, אין די טעכטער פון דעם לאנד, צו טרעפן אירע פרענדס דארטן, זי איז אויפגעוואקסן אין א שטוב פון נאר מענער כמעט, סאו האט זי געוואלט זיין פרענדס מיט די בנות הארץ דארטן, שטייט אין מדרש אז די שכן האט ארויסגעשיקט דווקא דארטן אלע די מיידלעך פון די שכמישע מיידלעך דארטן זאלן זאל דרייען דארטן אזוי זאל ער זאל זיך באפריינדן מיט זיי, ופקד דינא בת לאה די ילידת ליעקב ולמחזר בבנת ארעל וירא אותה שכם בן חמור החיווי, דער שכם בן חמור דער חיווי, דער חיווישער, האט איר געזען, נשיא הארץ, ער איז געווען די די די הער פונעם לאנד, דער חמור איז געווען די פרץ דארטן, ויגע ח אותה, און דער שכם איז געגאנגען ער האט איר גענומען מיט געוואלד, מיט מיט כח, שלא ברצונה אן קיין קאנסענט, וישכב עושה ויענהו, און ער האט איר מאנוס געוועזן, און רש י זאגט אז ס'איז געווען א, דער חיים הק' זאגט אז ויקח עושה ויענהו, רש י זאגט אז ס'איז געווען צוויי מיני וועגן ווי זי האט געפייניגט, אבער דער חיים הק' זאגט וישכב עושה, אפילו וויאזוי ס'דארף צו זיין נארמאל, א זאך וואס ס'דארף צו הייסן א גוטע זאך, איז עס געווען דא ווי אנעהו, וויבאלד זי האט נישט געוואלט, זי איז נאך געווען א קליינע מיידל דעמאלטס, זי איז געווען אכט יאר אלט, און ער האט איר געפייניגט, און האט איר אזוי געטון, וואס דאס איז די ערגסטע זאך, און און פאר דעם האבן זיי באקומען די שטראף, אזוי ווי מען וועט זען בעזהשי ת אין פארזעצונג אם ירצה השם אינדערפרי ליום שישי. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.